Nga kha Phalaphala FM 87.9 107.8 ri na nwi misi yoṱhe
Phalaphala FM yo saina muṅwe wa vhuḓifari u ya nga vha ṱoḓea ya vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Nga fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa a sa dzhii sia, mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, mbekanyamushumo dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na khathihi. kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri khou tevhedza muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craigwhal 2024, kana nga e-mail kha bccsa at napsa dot co dot za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www dot bccsa dot co dot za. Ri ḓivha muzika wavho. lwavho ri amba luambo lwavho ndi phalaphala fm Mm, robo diviana era muzika khoyo oriele makhokha he bomo ndi ndi mkwei ndo pfa upfi no achiphasa nga distinction tshikoloni Ah, heyi dodolofeta
ya rina kuta, eh, rina kutambo kune ra kutamba na veiwe sa vhaḓivhalea kana na veiwe vhane na khou ita eh, itshanduko kha vhane vha khou ni sala murahu hangeo hangeo hayani khathihi no mona na shango ḽoṱhe nga u tou angaredza. Ndi vhubvudziswa vhu si vhunzhi, ndi vhuṱanu fhedzi. Muhumbulo muhulwane wa itea zwo bomoyi. Ri vha ri khou karusa muhumbulo na u pfa uri no no vuwa na nga matsheloni, no no thoma u foda na.
Hai, a ri lwe nazwo, ro no thoma.
U bva hanefho ndi hafho hune ri ḓo kona u amba na inwi sa ravhutsila, na inwi sa ramabindu, na inwi sa ramuzika. Thera.

Hey, Como? Hi kha vundu ḽa Mpumalanga na ḽa KwaZulu Natal. Ḓorobo ya Durban i wanala kha ḽifhio vundu?
kwazulu natala mugweli
Hey, ndo wanedziwa ṋamusi. three Ndi nnyi muimbi wa muzika wa hip hop wa Muvenḓa ane o shuma kha albamu ya Black Coffee ine yo mu winisa tshiphuga kha dzi Grammy Awards?
muimbi wa Muimbi wa Muvenda a nga vha tshi imba muzika wa hip hop kana dzi afro kana dzi RNB khathihi na zwiṅwe, fhedzi o shuma nga maanḓa kha thandela ya Black Coffee he a ita no mu no mu livhuwa musi a tshi khou dzhia tshiphuga tsha dzi Grammy Awards. Hei ndo sokou humbulela u na rent. Oh.
Ei, muhashi wa mbekanyamushumo ya ri a dzedza kha Phalaphala FM. Ndi nnyi? Jones. ya mveledzi vhone vho tou thoma Mm, oh, okay Ah, o luka ndi ifhio thimu ya bola ya milenzhe ine ya khou ḓo bva- eh, ine ya khou tou bva u pandela mugudisi fhano afrika tshipembe Ah, a huna na nga iṅwe ndi eneiḽa ya tshi- ya ya yellow ya ya gere ya yellow kaizer chiefs hepo muno wana dzoṱhe mamngana ndi blind iwe no ini ri ḓo tea ni wana tshifhinga ni tshi ḓa uri ro to vhofha zwa vhukuma ndo ro ni nyadzesa mani hii ni bomu yo
evana ndo ni rwa nṱhatho Ei, a no ri narula okay ha yo luga e kha ḽa tshifhinga minete ndi ya fumbili nthihi ndo gonyisa ri ḓela kha iri ya ṱahe kha ri mbo ḓi tou lavhelesa bomo sara vhutsila sara muzika sara mabindu Ra amba nga ha bomo ri khou amba nga nnyi? Eh, bomo ndi eh, musiwana ane eh, o aluwa kha zwa kha kha zwa mabindu ndo to aluwa hayani hu hu mabindu na zwino kha ḓivha na mabindu so a thi ngo to soko zwi gudavho ndo to zwi mama so eh, zwa muzika nazwo zwo ḓi ṱoḓa zwenezwi ngori muṅwe na muṅwe wa vha na mpho yawe so ya ngo pfulufhadza ndi zwezwo ya um vhunzhi havho havho ramuzika kana vho ramudzila vha fhano hayani venḓa eh, kana vha hayani venḓa eh, u wana zwinga zwi a zwi a vha lemela nyana u dzhena kha mafhungo a vhubindudzi sa zwe bomo a ita zwone nṋe ri khou tama u ḓivha tshiphiri kha bomo uri na tshiphiri ndi tshifhio Tshe tshe tsha ita uri Bhomo a fhedzisele a tshi vho dovha hafhu a lavhelesa na kha mafhungo a vhubindudzi, ṱhamusi ni khou tou eletshedzana havho vhaṅwe vhane vha khou panga mulenzhe vha tshi bvisa.
Kha nṋe tshiphiri ndi uri ṅwana wa wa mbevha ha hangwi mufhiṱa so ndo gudisiwa u bva kale nga mukalaha. Ho ri vho ḓi vha ramabindu ubva ndo ndo ḓi bebiwa nda vhona vha ramabindu so kha nṋe ndi zwiṅwe zwithu zwine nda soko vhona uri ndi tea u vha mukhuwa thi ngo tea u shuma muṅwe muthu ya nga iṅwe nḓila nga iṅwe nḓila nga iṅwe nḓila no ita hezwiḽa zwine vhidzwa upfhi home ground advantage a zwa straight tshiphiri tshanga ndi tshetsho thi ḓivhi tshiṅwe ngori ndo guda zwenezwo hmm ndi bomo yo Ya, ṱhamusi ni khou tou humbudza lushaka ngeo nnḓa zwine Bummo a vha a tshi khou ita zwone zwa zwino nga nnḓa ha muzika. Ndi zwifhio ṱhamusi u itela u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhoramuzika vhane vha vha nnḓa ngei? Professionally ndi ndi ndi ndi photographer, ndi na studio tsha tsha tsha professional.
Eh,
so ndi vha ndi khou ndi khou shooter ri shooter dzi video ri shooter dzi wedding ri shooter dzi birthday party everything oh ndi afho hune nda fodwa na ngwena ndi songo adamuni
ri a ni ita na hezwo hezwo zwino ri ri vha ri tshi vhoya nga nge kha dzi software ri a ri a ni ita ndi hezwiḽa zwine musi ri khou ni ita cover ya ya ya dzi album ra ni ita ni seli ya nge hmm. ya um ri ri ri khou tshila kha tshifhinga tshine bomoy uh, eh, dza khou vhuya nga maanḓa kha nḓowetshumo arali wa sa tou imaimae eh zwi nga si u tshimbilele ṱhamusi muledza une na nga u ṋetshedza vhorabutshila eh vhane vha khou tevhela ni nga murahu ni nga vha vhudza uri mini ro lavhelesa tshiimo tshine ra khou tshila khatsho zwa zwino
eh i think zwithu zwine vha nga tsheka zwone ndi u dzula vha tshi khou risetsha na u ṱuwa na tshifhinga because zwa zwino na tsheka ri ra ri kha dzi covid vho ramuzika vha vha sa khou thotha so ndi soko vhona u nga ri eh, hu na hu dovha ha vha na opportunity tsha uri vho ramuzika vha redzhisitara zwithu zwavho vha thoma u rengisa dzinyimbo online vha vhe na dzi youtube account vho ramuzika vha hayani a vha ne zwithu a vha A vha khou vha na nḓivho ya ya zwithu so hu na vho ramuzika vhane vha khou tou ita tshelede vho dzula just online so I think hezwo zwithu zwi tea u u vha na dzi workshop nga maanḓa u gudisa u pfhumbudza vho ramuzika vha fhano hayani Ya, kha uno ṅwaha ro lavhelesa nḓowetshumo ya zwa muzika bomo. Puḽane dzaṋu ndi dzifhio kha uno ṅwaha? Ri, ri lavhelele muzika kana ri lavhelele, ri lavhelele aḽbamu? Ri lavhelele singili? Ri lavhelese, ri lavhelele mini uno ṅwaha?
Ni khou tea u lavhelela muvi zwavhuḓi-vhuḓi. Muzika ndi ḓo, ndi, u khou ḓa nawo mara ri, ri busy na u prepare Mammafiya Two. So lavhelela imbaḓo ya mamafia.
He bo mupfi ni na ipfi ḽi no nga ḽa vhulambani vha mulima dzi thawarani.
Ndi brown hoyo.
Ya bomo um ṱhamusi vhane vha khou ni ṱoḓa eh vhane vha nga vha ṱhamusi ndi vha tshi khou ṱoḓa zwenezwo zwine bomo a ita zwone vha ni kwama ngafhi eh, kha facebook ndi hone vha soko ri ndi bomo kana vha ri bomo unlimited eh, kha twitter na kha instagram ndi zwithihi and then uh, vho no khou nṱoḓa kha nomboro dza mushumo its o oh seven nine mm. zero four zero zero nine twenty eight bomo ndi bomo kheyo kho livha nga maanḓa o real ten